Kamerasy biderek bolsada iň lezzet bilen geçiren bir hepdäm. How oglanlar we gyzlar bu gün biz OnePlus on bäş bilen geçirilen bir hepdä serederis. Onda näme taýyn bolsaňyz çaýjagaz bilen gäwüşemän zadyňyzy öňüňize çekiň biz bolsa başlaýas. Wideo başlamakak bolsa islendik smartfonlary Gülzemin söwda merkeziniň nolunjy gatynda ýerleşýän Tehnohood magazinden alyp bilýändiňiz. Size ýatlatýan bolly başga wideoda hiç hile reklama ýok dowam etýäs. Telefonyň tehniki harakteristikalary barada gaýtalap oturjak ýaly sebäbi öz instagram sahypamda telefonyň raspakowka wideosyny goýdum we şo taýda hemme gerekil maglumatlary paýlaşdym kime gyzykly bolsa arkaýyn geçip görüp bilersiňiz. Bellemeli zat bul hakyky flagman ýöne güýç kuwwat barada entäk azajyk soňurrak gürleşeris. Häzirlikçe geliň ergonomika seredeliň. Telefonyň gapdal ramkalary ýörite, keramiçeskiý napyleniýe edilen demirden ýerine ýetirilendir. Özem şolar ýaly gapdal ramkalar telefonyň diňe şu reňkinde bardyr. Beýleki reňklerinde ýönekeý alýuminiý. Eger-de telefon satyn aljak bolsaňyz, onda hökman şu reňkinde almaklygy maslahat berýän. Sebäbi her sapar şu telefony jübiňizden çykaraňyzda, Elleňiz keýp etýär. Bular ýaly duýgyny men diňe Nothing brendiniň smartfonlaryny ulanamda duýup görüpdim, ýöne aňyrda telefony jübüňden çykaraňda gözleň keýp etýär, bärde bolsa elleň lezzet alýandyr. Smartfonyň arkasy matawy aýna, öňi bolsa tekizje Gorilla Glass Victus iki aýnasy bilen goralandyr. Umuman aýdanymyzda telefonyň materiallaryna hiç hili söz ýok, ýöne telefonyň eliňde oturşyna azajyk arz-şikaýat bar. Serediň, bärde ullakan alty nokat ýetmiş sekiz dýuýmlyk bir ýüz altmyş bäş gerclik LCPO AMOLED ekran oturdylandyr. Üstesine-de telefonyň galyňlygam sekiz nokat bir millimetr we oň üstesine-de telefonyň gapdal ramkalary hiç hirek aýlaw däl, edil köne iPhone-lardaky ýalak tekiz ýerine ýetirilendir. Şul dizaýn konsepsiýaň owadanlygyna, ýöne eliňe kän bir ykjam däldigine Apple kompaniýaň özem düşündi we täze on ýedi Pro we on ýedi Pro Max-larda gapdal ramkany yzky aýna tarap çalaja aýladylar, bu bolsa telefony eliňde saklamana has-da rahat etdi. OnePlus-da entek şoňa düşünmändirler we meň pikirimçe indiki pokoleniýalarda dizaýny azajyk şoňa görä üýtgederlermika diýip pikir etýän. Şu taýda dagam hemme kişi Apple-yň yzyndan gaýtalaýada diýip kommentariýa ýazmana howlukmaň sebäbi geçen ýylky OnePlus on üç eliňde neweroýatno gowy oturýady we ergonomikasyna hiç hili söz ýokdy prosta bu ýyl OnePlus täze dizaýn sistema geçdi we bulam şoň poboçkasy bolýa bu zatlaň ählisini şular ýalyja komplektden çykýan çehol çözýä çehol alýaň telefona geýdirýäň we ýaňkaýdan zatlaňdan nam nyşan galanok ýöne ony geýdirseňiz Onda eýýäm siz telefonyň materiallarynyň berýän lezzetini duýup bileňzok. Garaz, her kim özüne näme wajyp bolsa saýlamaly. Men-ä telefony çeholsyz ulanmany we materiallaň keýpini görmäni saýlaýan. Ergonomika her kimiň özüniňki. Pro Max iPhone-lara-da eliňde gowy oturýar diýýän adamlar bar-da. Bolýar, bu zatlaryň hemmesini bir gyra aýyrsak, onda biz örän gowy materiallardan ýasalan problemasyz hiç hili şytdy-pytdysyz, Smartfon, alýas, bu bolsa meň pikirimçe esasy zatlaryň biri. Indi ekran. Ýaňam belläp geçişim ýaly bärde Altono Kod ýetmiş sekiz dýuýmlyk ýüz altmyş bäş gerçlik LCPO AMOLED ekran oturdylandyr we ekran barada aýtmaly zatlar bar oň manksimum ýagtylygy ýeterlikli derejede reňkleri örän gowy we meň pikirimçe häzirki wagtda bazardaky iň topowy ekranlaryň biridir meň öz ulanýan pikselimiň ekranynana ýüz prosent şol gowy ondan has ýagty we kaçestwasam kem galanok sebäbi bärde Pikçilleriň dykyzlygy dört ýüz elli ppi-dir. Indi geliň güýç-kuwwat barada gürleşeliň. Buň üçin-de Snapdragon sekiz Elite Gen bäş prosessory oturdylan. Oň gapdalyndan on iki gigabaýt ram we iki ýüz elli alty gigabaýt hemişelik ýadam bar. Hemişelik ýad UFS dört bir standarty boýunça ýasalandyr. Indi şul aýdan zatlarymyzyň ählisini alyp adamlaryň diline geçirýäs welin onda hiç çilek ýagdaýda doňman, islendik oýunlary we programmalary-da meselesiz işläp bilýän telefon alýas diýmekligi aňlatýandyr. Ak olanlar sroçno goşmaly zatda şu wagt OnePlus 15 bilen bir hepde gutartda şu gün snariya ýazyp otyryn iş wagtynda öz piksel mailim aldym neçe gün beri ulanam okdum eýýäm pikseli ýöne şu wagt işde ýatyrdy geldim şu wagt aldym seretdim açyşdyrdym içini ýene deýlek beýlek geçişdirdim geçmeli muňa eý şuň ekrany 165 Hz Pikselem ýüz ýigrimi gerc. Hiç haçan şolaň ikisiniň tapawudyny görüp bilerin öýdüp men pikir edemokdym. Ýöne şu wagt men şony hakykatdanam duýdum. Ýadyňyza düşýän bolsa öň togsan gerclik ekranlar bardy we ýüz ýigrimi gerclik ekranlar bardy. Altmyş bilen togsanyň arasy ýer bilen gök ýalakdy ýöne togsan bilen ýüz ýigrimiň arasy paçti bildirdenokdy men şony gözüm bilen duýup bilemokdym ýöne şu wagt Şu OnePlus-yň ýüz altmyş bäş dämi, hawa, ýüz altmyş bäş gerclik ekrany bilen Pixel-iň ýüz ýigrimi gerclik ekranynyň tapawudyny gördüm. Haýran galýan men şoňa. Nädip şony görüp bildim, birinjiden, ikinjiden hem, znaç, şul, şo dereje plawny işleýär, kak budda Pixel ýüz ýigrimi gercda-da, Pylawny däl ýalak. Hakykatdan hem bir hepdäň dowamynda telefonyň gyzyp, doňup ýa-da bir zady açyp bilmän meni kösen ýeri bolmady. Pubg oýnajakmy? Mesele däl. Iň ýokary grafikada ýüz ýigrimi fps bilen gürrüňsiz oýnap bilýäň. Ýarym sagat oýnandan soň telefon sähelçe gyzýar. Gündelik durmuşda bolsa men şu telefony ýekeje saparam gyzdyryp bilmedim, ol elmydama sowjak bolup durýandyr. Bu bolsa Pixel ulanyjysy hökmünde meni örän begendirýär. Meni görýän adamlar, ýolda duşýan adamlar ýa-da umuman tanyş-bilişler meň elimde iPhone ýa-da Samsung-dan başga bir brendiň smartfonyny görenlerinde elmydama şu telefonyň beýleki telefonlardan näme tapawudy bar diýip soraýarlar. Men hem olara göni yzyna jogap berýän, iPhone bilen Samsung-yň şu telefondan näme tapawudy bar diýýän we şunluk bilen biz bir ullakan jedeliň başyny başlaýarys. Ýöne OnePlus on bäşiň iPhone bilen Samsung-dan bir ullakan tapawudy bar. Olam elbetde bu telefonyň akkumulýatory. Bärde ýedi müň üç ýüz miliamper sagatlyk akkumulýator oturdylandyr we men artykmaç gürläp oturjak däl, prosta şol iki sanyk wideony görüň we telefonyň näderejede zarýad saklap bilýändigine düşünersiňiz. Sagat on bir kyrk bäş. Görşüňiz ýaly zarýadym ýüz prosent. Ene gün gün başlaýas. Oga 11.45 azajyk gijräk ýöne onda-da allyk we näçe wagt zarýadynyň gitýänini görýäs. Oglanlar sagada serediň, ýigrimi, otuz ikilenji gün telefon zarýada goýlanok. Şu wagta menä görşüňiz ýalak näçe prosent bar. Fokus tutman öwrense iPhone on dört prosent bar eken. Girýäs şu taýyk ene batareýa seretýäs indi serediň näçe sagat ýaşady telefon. Geçýäs şu taýak düýn. Dört sagat tutaýda fokus dört sagat kyrk üç minut düýn. Şu gün alty sagat elli iki minut. On bir sagatdan hem kän bolýamy ýol? On bir sagatdan hem kän bir zarýaddaýyn-a özem. Tiktok, Instagram, Telegram, Youtube muzika diňe şon ýaly zatlardyr oglanlar. Ene. Ene görşüňiz ýalak. Ýagdaýlar şolar ýalak. Prosta monster awtonomnosti OnePlus 15. Söz ýok zarýad saklaýşyna 2 gün meselesiz ulanyp bolýar şuny. Göräýmäne ideal smartfon. Bet ergonomika we materiallar, 2 gün meselesiz işläp bilýän akkumulýator, oýunlary hoz ýaly döwýän prosessor, ýöne hemme zat ýene-de aýlanyp dolanyp kamera gelýär. Bulam ine kädi. Agzaçara kädil bir zat bişýär diýmäni aňlatýar şu gün. Ola mena Noraltix 1X. Mena şeýdip kamerany çalşybam bolýar frontalyndan yzka wideo düşürip barýarkam. Hawa, bärde üç sanak elli megapiksellik kameralar oturdylandyr. Islendik flagmanlardaky ýaly kombinasiýa esasy obýektiw, ultragiň we üç ýarym X üçin niýetlenen telefoto obýektiwdir. Galyň üstünde hemme zat gül ýalak. Kameralaň üçüsem elli megapiksellik we köp adama eýýäm şu sany eşdenede ýeterlikli bolýa. Ýöne hakykat azajyk gynandyrýa, sebäbi bu telefon düýbünden, ýene-de bir gaýtalýan, düýbünden surat we wideo üçin niýetlenen däldir. Geçen ýylky OnePlus on üç bul smartfondan has gowy suratlary we wideolary düşürip bilýärdi. Indi şu taýda siziň kelläňizde bir sorag döremeli, O nädip geçen ýylky flagman täze telefondan gowy bolýa. Heýem bir on alty pro max on ýedi pro max-dan gowy foto düşürermi seň diýýän zadyň näme? Ine şular ýaly soraglar meni tutuş bir hepde yzarlap gezdi. Indi şu zatlara düşünmek üçin biz azajyk temadan daşlaşmaly bolýas. Serediň, OnePlus eýýäm özüçe aýratyn bir brend däl, ol Oppo atly başga bir ullakan brendiň içindäki kiçijik başga sub-brendler, ýöne meň pikirimçe global bazarda OnePlus Oppo-dan has kän tanalýar we has kän satylýar. Ýöne Hytaýyň içinde ýagdaýlar gönümen-gön tersine, aňyrda ilki Oppo, soň OnePlus we beýlekiler gitýändir. Indi, Oppo öz smartfonlaryna konkurentleri döretmezlik üçin OnePlus-a gelýär dänim, eger-de adamlara gowy kameraly smartfon gerek bolsa, onda olar Oppo alsynlar, Eger-de adamlara kamera kän bir wajyp däl bolsa, onda OnePlus alsynlar diýip düzgün goýup gitýär. Bu bolsa meni gaty gynandyrýar. Sebäbi OnePlus-yň içindäki inženerler we dizaýnerler Opbank-danam, Vivank-danam has öňegiden we ýokary hilli enjamlary döretýän oglanlardy. Oppo bolsa gelýä OnePlus-yň bar zadyny alýa öz smartfonlarynda ulanýa OnePlus-a bolsa siz indi öňe gitmersiňiz ösmersiňiz diýen ýalygrak edip gitýäler bu bolsa meni gaty gynandyrýa ýene-de bir belleýän beter gynandyrýan ýagdaýdyr meň pikirimçe bu karar wagtyň geçmegi bilen OnePlus brendiniň doly ýitip gitmekligine getirip hem biler. Aý bolýa, gynansy zatlar barada kän bir gürleşip oturmalyň, geliň ýende gowy zatlara seredeliň. Bu smartfonyň ýene bir gowy tarapam, bul ses we elbetde wibrasiýa. Smartfonda iki sany dinamik bar, biri aşagynda, ikinjisem ýokarsynda we olaň hiline hiç hili söz ýok. Eger-de biz wibrasiýa barada gürleşýän bolsak, onda bu meýdançada OnePlus-yň ýanyna gelip bilýänem ýok, ol-a ondan gowy bolmagy eken. Ynanaýyň maňa ne aýfonlarda, ne samsunglarda wanpasdaky ýaly wibrasiýa ýokdur oglanlar we gyzlar. Ýöne sistemaň içinde wibrasiýa azajyk seýregräk duş gelýär, bu azajyk gynandyrýar, sebäbi pikselde her bir etýän hereketiň wibrasiýa bilen bir otklip berip durýandyr. Bärde şol azajyk ýetenok, ýöne baý ýerinde o wibrasiýaň hiline Hiç hili söz ýok. OnePlus on bäş Android on altyda esaslanan Oxygen OS on altyda işleýändir we sistemaň işleýşine hiç hili söz ýok, hemme zat örän gowy. Gerekli funksiýalaryň hemmesi artykmajy bilen bardyr we iň esasy zat Pixel-e-de ýetmeýän bir-iki sany zat bar. Şolar ýaly gerekli zatlaryň içinden men elbetde şu ullakan papkalary belläp geçesim gelýär, gaty gowy zat. To ýest hemme priloženiýalaryňyzy bir ullakan papka salýaňyz we soň gerekli priloženiýany, papkany aç, açmanam göni şo priloženiýa girip bolýar. Ikinji bilýäsim gelýär zadam bul her bir priloženiýaň ikonkasynyň razmerini üýtgetmek mümkinçiligidir. Oxygen Oxygen OS-da şol mümkinçilik bar, biz islän priloženiýamyzyň razmerini üýtgedip bilýäs, ulaldyp bilýäs we boşluklar döreýär, şo döreýän boşluga-da şo priloženiýaň içinden käbir funksiýalary goýup bilýäs. Mesele menä men näme etdim? Men Instagramyň razmerini üýtgetdim we dörän boşluga iki sany ikonka goýdum, biri stories paýlaşmak üçin, beýlekisi bolsa post goýmak üçindir. We netijede men indi Instagramda stories paýlaşjak bolsam, Instagrama girip, storiese geçip, zapise basyp başlamokdaýyn, göni şo knopka bassam, göni stories açylýar we telefon zapis etmäne taýyn bolýar. Meň pikirimçe, gaty gerek we piksele ýetmeýän funksiýalaryň biri şu. Oksigen OS-iň işleýşine-de hiç hili söz ýok, hemme zat maksimalnja plawnyja we çalt işläp dur, umuman aýdamyzda sistema örän şustry. Üstesine-de meň elimdäki inje global wersiýasydyr, bärde hemme gerekgil dillerem bar, rusça-da bar, iňlisçe-de bar, türkçe-de bar kime gerek bolsa. Üstesine-de ýurdumyzyň ähli künjeginde dört jide meselesi tutýar, tutýar, sebäbi gerekli bendlaňam hemmesi goýlandyr we iň kän berilýän sorag Play Market-am. Goşmaça enjamsyz, meselesiz işleýändir oglanlar. Eger-de size AI funksiýalary gerek bolsa, onda bärde sistema Gemini ornaşdyrylan we oň işleýşinde hiç hili söz ýok. Soňky bir hepdäň içinde kän ulandyň Gemini, gül ýaljak işläp dur we OnePlus AI diýip aýratynam nastroýkalar ba, oň içinde-de bir topar gerekli zatlar badyr. Men özüm-ä kän AI ulanamok, diňe Gemini ony-muny soraýmasam, ýöne eger-de size gerek bolsa, Tam suratlardan ony-muny aýyrmaly ýa eýtmeli, beýtmeli şo zatlary telefon meselesiz ýaraýandyr. Wang Hua şol näşe bilen birlamjy gün, Köpüňiz bilýäňiz, men şäheriň daşynda ýaşaýan we meniň ýaşaýan ýerimde kän bir anten gowy tutanok. Ýöne bu zadyň anten tutujylygyny hiç hili kädüri söz ýok. Nirede bolaý, idealny signal, menem gül ýalak eşidýärler. Menem gül ýaly gaçdýan. Hakykatdan hem smartfon siz nirde bolsaňyzam anteny we wi-fi örän gowy tutýandyr hiç hili mesele ýok iň soňky flagmansky vivolar we honorlardan kem galanok köp kişiň başyna silýän iphone we samsungy olar ýalak anten tutmaklykdan gaty daş Size düşnükli bolar ýaly, meselem, men öýde otyryn we käbir jaýlarda Wi-Fi, meselem, meniň pikselim tutup bilenok. Bul bolsa iki çep meselesini tutýar we iň esasy zat hem internet işläp durýandyr. Karoçi, ýene bir problemasy, OnePlus-yň Bluetooth bilen baglanyşykly, ýöne ol belki-de meň maşynymyň problemasyam bolup biler. E gidip barýaňa, meselem telefonyň çatylýar, maşyna bluetooth açýaň, aýdym aýdyp başlanok. Aýdymy istoçnigi bluetooth-a geçirýän bolýun, şol aýdyp başlanak hökman özüň priloženiýa girip play-e basmaly. Pixel-de on ýaly problema ýok, başga ulanýan telefonlarymda on ýaly problema ýok, bar gelýä, baglanýa, basýaň we göni aýdyp başlaýa. Ýa jaň gelýä käwagt, aýdym pauza bolýa, jaň goýýaň we yzyna aýdyp näme edenok, dowam edenok. Şolar ýerde problema bar ýöne gaýtalaýan. Ýene bir sapar problema maşynymyňky bolmagy gaty ahtimallygy uly, sebäbi telefonuň beýleki datçiklarynyň işleýşine hiç hili söz ýok. Set tutuşynda göräýiňdä bu monstryňlaý prosta başga telefonlarda wapşe anten ýok ga iki çöp meselesiz waýfaýam şolar ýaly gowy tutýa umuman beýleki datçiklarynyň hemmesem ýaman gowy işleýä. Geliň indi netijeleri çykaralyň. OnePlus on bäş gowy telefonmy? Elimi ýüregime goýup howwa şul gowy smartfon diýip aýdyp bilýän. OnePlus on bäşi kamerasy üçin almalymy diýip sorasaňyz onda ýok bu telefony düýbünden kamerasy üçin almaly däl diýip onam aýdyp bilýän. OnePlus on bäş telefony her sapar eline alandan lezzet alasy gelýän adamlar üçin, uzak wagtlap bir akkumulýatordan işläp bilýän telefon gözleýänler üçin ýa-da islendik ýerde meselesiz anten tutup bilýän we kellagyrysyz işleýän telefon gözleýänler üçin iň gowy çözüwleň biri bolup biler we şul smartfon öz bahasyna doly degýändir. Netijeler şolar ýaly. Ýöne elbetde siz hiç kimi diňlemäň we näme ulanasyňyz gelse arkaýyn alyp ulanyp bilýäňiz. Islendik smartfony bolsa Gülzemin söwda merkeziniň nolunjy gatynda ýerleşýän Technohoz magazinden alyp bilýänligiňizem size ýatlatýan. Bu wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk. Hoz. Sag boluň.